Рагон кадджытӕм гӕсгӕ сӕрдыгон хурбонты-иу ӕврагъы зӕд аргъау хъӕбатырӕн йӕ сӕрмӕ фестын кодта аон дарынӕн мигъы стыр ӕврагъ. Кӕнӕ-иу сисхуыз мигътӕй бамбӕхста зӕххон лӕджы цӕстӕй ӕрвон зӕд хъуыддӕгты архайд. Уыцы незаманты хӕларӕй цардысты нӕ фыдӕлтӕ уӕларвон цӕрджытимӕ. Уыцы сыгъзӕрин дуг дунейы историйы ныууагъта бирӕ зын рахатӕн фарстатӕ ӕмӕ ӕгӕрон сусӕгдзинӕдтӕ. Хъыгагӕн, абон онг нӕ фыдӕлты таурӕхъон царды нывтӕ лӕууынц фӕлмӕӕмбӕрзтӕй. Раст сӕ цыма ӕврагъы зӕд Ӕнгом мигъты бын барӕй дары, цалынмӕ хуыздӕр рӕстӕг не рцӕуа ӕмӕ адӕм растдӕр зондыл хӕст нӕ уой, уӕдмӕ. Цал ӕмӕ цал цымыдисаг бынаты ис фенӕн Ирыстоны алы кӕрӕтты. Цал ӕмӕ цал тӕмӕссаг таурӕгъы ис фехъусӕн фыдӕлты царды тыххӕй. Абон уӕ мах хонӕм йӕ алы хъӕу дӕр фыдӕлты кадымы намысимӕ баст кӕмӕн у, уыцы рагон ком Куырттатмӕ. Куырттатгом, фыццаджыдӕр, зындгонд у куыд табуйаг зӕхх. Таурӕгътӕм гӕсгӕ Куырттатгомы, Цымыти ӕмӕ Къадаты хъӕуты сӕрмӕ табуйаг Хъӕриу хохы арф лӕгӕтты ис Ирыстоны зӕдты тӕрхондон. Алы аз дӕр Хъӕриу зӕдты кадджын ном аргӕйӕ ӕхсӕвы хӕдзӕрттӕ, хохры бынмӕ ссӕуынц ӕвзӕрст кӕстӕртӕ ӕмӕ уым сӕххӕст кӕнынц рагон кувыны ӕгъдӕуттӕ. Иннӕ цымыдисаг хъӕу у Лас. Ам ис зындгонд Нарты ныхас. Ис дзы Тебиаты мӕсыджы фарсмӕ, Нарты ныхасы бакомкоммӕ егъау къӕйдур, ӕмхуызон чысыл къуырфыты фӕдтимӕ. Уырыссагау ахӕм дуртӕ хонынц чашечные камни. Куыд сбӕрӕг кодтой ахуыргӕндтӕ, афтӕмӕй ахӕм дортыл цӕуы ӕппынкъаддӕр цыппар минажы. Ӕмӕ сӕ фенӕн ис дунейы алы кӕрӕтты. Лӕсы дуры къуырфыты нывус тъалаты къорд фисынмӕдзӕуджыты ӕнгӕс, уырыссагау созвездие Большой Медведицы. Лӕсы иннӕ стыр хӕзна у уӕларвӕй ӕрхаугӕ Хуыцауы стыр лӕвар, рагон фӕдзӕхсӕн рӕхыс. Куыд дзурынц, афтӕмӕй уый ӕрцыд мах дугмӕ аланты заманӕй. Ӕмӕ абон дӕр ӕфснайд у Лӕцы Хуыцауы дзуары кувӕндоны. Ӕмбисонды таурӕгъ баст у Куырттатгомы иннӕ хъӕу Хидыхъусимӕ. Ацы хъӕуы ӕссӕдзӕм ӕнусы райдианы ӕртӕ азы дӕргъы адӕмы хсӕн цардис ивард зӕд. Уӕларвӕй ирон адӕммӕ ӕртӕазӕмгъуыдмӕ Хуыцауӕй ӕрвыст зӕд. Адӕм ын хъуыстой йӕ хъӕлӕс. Уынгӕ та йӕ кодта ӕрмӕст дӕсныдзинад кӕмӕ хӕццӕ кодта, уыцы лӕг Мырзаганты Гисо. Зӕд ахуыр кодта адӕмы рагон ирон кувыны ӕгъдӕуттыл. Ӕмӕ абон дӕр цы бынат равзӕрста хъӕуастӕу йӕхицӕн куывддон бынатӕн, уым Ӕрвылаз хиды хъусӕгтӕ фӕкӕнынц куывд сӕ хъӕузӕдӕн. Уӕдӕ фӕлмӕй ӕмбӕрзт ӕмӕ сусӕгдзинӕдтӕй дзаг куыд нӕу Цъӕззиуы, Майрӕмы, Уӕлӕмӕсыджы дзуар. Бӕрзонд рагъы тигъыл ис ацы цымыдисаг кувӕндон. Раст йӕ бакомкоммӕ та ӕнусты дӕргъы фӕндаджы сӕрмӕ лӕууы комы фидауц, бӕстон арӕзт Уӕлӕмӕсыг. Уӕлӕмӕсыджы ӕмӕ кувӕндоны хсӕн та ис, стъалыты дуне кӕдӕм хаст у, ахӕм егъау къӕйдур. Дыууӕ метрымӕ ӕртын сантиметрыйӕ дӕргъ, метрымӕ дӕс сантиметрыйӕ уӕрх. Уый дӕр у ласы дуры хуызӕн, ис ыл ӕмхуызон чысыл къуырфытӕ конд. Ахӕм дуртӕ дунейы ахуыргӕндтӕ нымайынц табуйӕгтыл. Рагон адӕм зыдтой уыдонӕй пайда кӕнын. Цъӕззиуы дур арф аныгъуылди зӕххы, ӕмӕ уый дзурӕг у, цалдӕр миназон кӕй у, ууыл. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, нӕ фыдӕлтӕ арфы фидар дуры буарыл рагон куывддон бынаты хуымӕтӕджы не ркъахтой тымбыл къуырфытӕ стъалыты гуыппарты нывимӕ. Уымӕй уӕлдай диссаг у, уӕлӕмӕсыджы алыфарс кӕй ис цыдӕр таццӕгтӕ сыгъдӕг кодта. Ӕвӕццӕгӕн дзы рагон бронзӕйы дуджы куыртты куыст кодтой. Цӕргӕ та дзы адӕм никуы кодтой, кӕд ӕмӕ цӕрынӕн дзы ис ӕппӕт фадӕттӕ, уӕддӕр. Ис дзы фаг фӕзуат, йӕ фарсмӕ суадон, йӕ бынты кӕлы цӕугӕдон. Фӕлӕ дзы адӕм нӕ цардысты, уымӕн ӕмӕ ацы зӕхх рагон замантӕй фӕстӕмӕ у табуйаг, уаз бынат. Цымыдисаг у, ардӕм хӕстӕг чи у, ӕхсинбадӕн кӕй хонынц, уый дӕр. Къӕдзӕхы фарсыл ис мӕсыджы хуызӕн, ӕмӕ дам-иу уырдӕм ӕхсинджыты хуызы ӕрӕмбырд сты зӕдтӕ. Уым, дам-иу уынаффӕ кодтой, чызджытӕн ӕмӕ лӕппутӕн амӕндтӕ уӕрстой. Бирӕ рагон сусӕгдзинӕдтӕ абон махӕн нӕма сты ӕргомгонд, фӕлӕ уыимӕ не стыр хӕс у Ӕнусдаргъфӕй нӕ дугмӕ, фыдӕй-фыртмӕ цӕугӕйӕ, цы гъдӕуттӕ ӕрхӕццӕ сты ӕмӕ зӕрдӕ-зӕрдӕмӕ дӕтгӕ цы таурӕгътӕ баззад, уыдон хъахъхъӕнын. Афтӕ рагон замантӕй фӕстӕмӕ Куырттаты комы цӕрджытӕн баззад кувын, табу кӕнын уӕлӕмӕсыг Цъӕззиуы майрӕммӕ. Ӕмӕ абон дӕр йӕ бӕрӕгбонмӕ зӕрдиагӕй сӕхи фӕцӕттӕ кӕнынц адӕм ӕмӕ йын йӕ рӕсугъд ӕгъдӕуттӕ ӕххӕст фӕкӕнынц кӕрдӕгхӕссӕны мӕйы ӕртыккаг къуырисӕры. Уыцы бонты ма Куырттатгомы ӕндӕр дзуӕрттӕ Къорайы ӕвзӕндаг, хъӕриуызӕттӕ ӕмӕ Дзывгъисы дзуарӕн дӕр вӕййынц сӕ бӕрӕгбонтӕ. Ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, уӕлӕрвтӕй ӕркӕсынц нӕ рагон зӕдтӕ бынӕттӕ сӕ кувӕг адӕмы зӕрдиаг архайдмӕ ӕмӕ ӕрцӕуынц сӕ куывддон бынӕттӕм арфӕ ракӕнынмӕ.
Жампуртаты комитӕ хистӕр дӕр ӕмӕ риефтонӕхӕп хабӕрттӕ. Ӕмӕ уӕлмасӕгмӕ цыдысты кувынмӕ сылгоймӕгтӕ. Ӕрбахаста ущертыккаг кӕрдзынтӕ. Ӕмӕ уыдонимӕ у сӕ сой сӕрты касти ахӕм дзыккайтӕ бӕхтӕ дзыкка кодтой, Ӕхсӕрсӕртӕй, стӕй уӕд ноджы дӕр кодтой сыхтӕй. Ӕмӕ скуывтой, фӕбадтысты, бафӕдзӕхстой иу сывӕллӕтты, дзуар лӕг чи у иу, бӕгъӕввадӕй ӕрбацыдис, скуывта сын-иу сӕ кувинӕгтӕ, бахстис-иу мидӕмӕ, сывӕллӕтты-иу бафӕдзӕхста, уыд найфӕты мидӕг. Цыдысты раздӕр уӕлӕ къора, уӕллаг къора, Раздӕр заманты хӕрисджын, хилак мӕ хиды хъус гыццыл уӕлӕсымытӕ дӕр-иу ӕрбацыдысты. Афӕдзӕм цыдысты иу хатт ме мкуывтой. Ирон ӕгъдаумӕ гӕсгӕ м цыдысты, ирон дзуар у, ирон ӕгъдау дзы кодтой, цыдысты ӕртӕ кӕрдзынимӕ, ӕртӕ фӕрскимӕ, физонӕгимӕ. бӕгӕныимӕ, къуымӕлимӕ, ӕндӕр йӕ бынмӕ ницы хастой. Нӕ дзы хастой свечкӕтӕ, нӕ дзы хастой дидинджытӕ, нӕ дзы бастой йӕ бӕласыл хӕцъилтӕ. Мӕ ой курын ирон адӕм ӕмӕ рӕсугъддӕр кӕсут нӕ дзуӕрттӕм, рӕсугъддӕр ӕмӕ нӕ фӕсивӕд рӕсугъд фӕндӕгтыл цӕуой. Ӕрцӕуы йӕ бонзӕгод-иу, ног дзаума йӕ бон кӕмӕн уыдис, уыдон-иу ног дзаумӕттӕ скодтой йӕ боны, кӕннод-иу сӕ сыхсадтой итувӕрдӕй, урс дзаумӕтты, аивӕй, нӕлгоймӕгтӕ, сылгоймӕгтӕй уыдысты, цыдысты кӕлмӕрзӕнты, къабайы,
Ирон адӕм незамантӕй уӕлӕмӕсыджы раз цы зӕдмӕ куывтой, уый уыдис майрӕмдзуар, сылгоймӕгты мадӕлты бардуаг. Ӕмӕ уыцы уаз бынатмӕ дыууӕ дӕсӕмӕнусы кӕрон ирон хӕрӕфырт, гуырдзиаг паддзах Тамар ӕрӕрвыста стыр лӕвар ивераг мады майрӕмы икона. Уыцы хӕзна куыд дзурынц, афтӕмӕй фӕци Цъӕззиуы майрӕмы дзуары ӕхсӕссӕдӕ азы дӕргъы суанг ӕстдӕсӕм ӕнусы кӕронмӕ. Уый фӕстӕ йӕ ахастой Мӕздӕгмӕ. Уым йӕ номыл арӕзт ӕрцыдис собор. Фӕлӕ ссӕдзӕм ӕнусы мбисы иконӕ уырдыгӕй фесӕфт. Куырттат гомдзуар та ссӕдзӕм ӕнусы райдайӕны сцалцӕг кодтой Хӕрисджыны цӕрджытӕ Гаготы Ильяс, Гуытъиаты Гакко, Мырзаганты Тепсарыхъо, Цгъойты Ильяс, Мырзаганты Ахмӕт, Текъаты Науруз ӕмӕ Цгъойты Андырбег. Сӕ нӕмттӕ фыст уыдысты къӕйдурыл дзуары фарсмӕ. Советон дуджы фӕстӕ кувӕндон ногӕй уыд аразинаг, ӕмӕ йӕм науӕдзӕмасты базылдысты ирон адӕм. Фӕстӕдӕр та хӕрисджыны цӕрджытӕ паддзахадон ӕгъдауӕй сфидар кодтой цъӕззиу уӕлӕмӕсыг Майрӕмы дзуары къорд, зӕгъгӕ, ахӕм ӕхсӕнад. Ӕхсӕнады уӕнгтӕ сӕ хъус дарынц кувӕндонмӕ ӕмӕ бӕрӕгбоны ӕгъдӕуттӕм.
Бирӕ динтӕ ис. Иу дины ныхмӕ дӕр не стӕм мах. Алы адӕммӕ дӕр йӕхи дин, алы адӕм дӕр сӕхи ӕгъдау сӕм ис, сӕхи хабар кӕнынц.

Абон Куырттаты комы стыр бӕрӕгбон у. Чысылӕй стырӕй йӕм сты тынг бирӕ адӕм, ӕмӕ мын тынг ӕхсызгон у, уымӕн ӕмӕ адӕм сӕ кувинӕгтимӕ куы рбацӕуынц, уӕд бынтон куыддӕр кӕрӕдзимӕ, кӕрӕдзимӕ дӕр хуыздӕр цӕстӕй фӕкӕсынц ӕмӕ фӕсивӕд кӕрӕдзимӕ зонгӕ кӕнынц. Мӕнӕ сӕм кӕсын Уӕдерынмӕ

Диссаг у, куыд сыгъдӕг ӕмӕ зӕрдӕбын уыд ирон лӕджы куывд. Куыд ӕргом уыдысты йӕ ахастдзинӕдтӕ уӕларвон сыгъдӕг тыхтимӕ. Куыдаев ӕмӕ зӕрдӕмӕхъаргӕ куывта рагон лӕг Мады Майрӕммӕ. О, Мады Майрӕм, ды уӕларвӕй ӕруагътай сыгъзӕрин асин. Ӕрцыдтӕ зӕххон адӕммӕ, Ой, не хсин, не стыр ныфс Мадымайрӕм! Алы къуыппыл дӕ кувӕндӕттӕ, алы сау хъӕдӕй дын буц хуымӕллӕг, алы хуымӕй дын буц бӕгӕныйаг. Урхъус нӕлфыстӕ дӕ нывондӕгтӕ, нӕ сабитӕ де уазӕг Мадымайрӕм. Кӕмӕн цы радтай, уый цӕринаг уӕд, кӕмӕн нӕй, уый та дӕ хорзӕх фӕуӕд. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, махӕн, ирон адӕмӕн, нӕ рагфыдӕлтӕй баззад рагон кувыны ӕгъдау. Ирон ныхас куывдӕн йӕ мидис иуӕй у Хуыцаумӕ дзуӕрттӕм кувын, иннӕмӕй ныхас куывд амоны циндзинадмӕ. Иу дзырдӕй Хуыцаумӕ кувын, уый у ирон адӕммӕ циндзинад, ӕхсызгондзинад. Ӕмӕ йӕм ӕнӕмӕнг кӕсын хъӕуы нӕ фыдӕлты цӕстӕй, зӕрдӕбынӕй. Арф ӕнкъаргӕйӕ, куывд, сыгъдӕг ӕмӕ табуйаг кӕй хъуамӕ уа, уый. Ӕцӕгирон лӕг цыфӕнды ӕндӕр дины гъдӕуттимӕ куы базонгӕ вӕййы, уӕддӕр ӕй ӕнӕмӕнг фембары, йӕхи зӕрдӕйӕн адджындӕр ӕмӕ хӕстӕгдӕр кӕй у фыдӕлты рагон табуйаг ӕмӕ цымыдисаг кувын ӕгъдау. Уыцы ӕгӕрон иузӕрдиондзинадӕй атындзын кӕны фыдӕлты уӕзӕгмӕ цыфӕнды дард бӕстӕйӕ дӕр йӕ мыггаджы кӕнӕ комбӕсты дзуары бон. Майрӕмы бӕрӕгбоны рӕстӕг куывдмӕ цӕуӕг адӕмы уынд ӕмӕ алӕмӕты рӕсугъд ӕнкъарӕнтӕй куырттат гом тӕмӕнтӕ калдта. Уыцы бон кӕд уаргӕ дӕр ракодта, уӕддӕр адӕмы фарн Хуры зӕрин тынтау апырхис комыл ӕмӕ сӕ сыгъдӕг тӕмӕссаг уарзондзинады хъармӕй батавта. Дзуары бӕрӕгбонӕн йӕ хӕдындзинад ӕмӕ мидис сты тынг арф ӕмӕ куырыхон. Уыдон сты адӕмӕн сӕ иугӕнӕг, фыдӕлты фарнимӕ сӕ бӕттӕг, уды сыгъдӕгдзинадмӕ сӕ хонӕг мадзӕлттӕ.
Ӕгайтдӕр ма ирон адӕм фӕстӕмӕ раздӕхтысты сӕ динмӕ. Нӕ дзуӕрттӕ та сты тынг тыхджын. Ӕз уын радзурдзынӕн ахӕм хабар. Мӕ чызгӕн йӕ сывӕллон у рынчын ӕмӕ йӕ фарон ӕрбаластам ардӕм. Ӕмӕ мах хос сывӕллоны уырдӕм куы схастам, уӕд йӕ дуармӕ лӕууыдыстӕм ӕмӕ хатыр ракуырдтам. Нӕ уӕрджытыл бакуывтам, не ртӕ чъирийы дӕ иминнӕ уырдӕм кӕй скодтам, уыдон. Нӕ уӕ уарзӕуы, хи дыууӕ цӕстӕй уой куы нӕ федтаиккат, бирӕ адӕмтӕ дзы уыди кӕцӕйдӕрты дӕр ма, Чи зоны, мӕ хъусын цымӕ йӕ Теодон зӕгъдзысты, афтӕ уый, зӕгъгӕ. Ӕмӕ бӕстӕ ныйирди. Бӕстӕ ныйирди ӕмӕ сывӕллонӕн йӕ къухтӕ бадардтам дуарыл. Уыцы сывӕллон чи у, уый йӕ кувинӕгтӕм йӕхӕдӕг ӕргуыбыр кодта. Зӕгъут-ма мын ӕй, куыд нӕй дзурдтӕ.
Ӕрдзон хабӕрттӕй фӕрынчынвӕййы сывӕллон дӕр йӕ мады гуыбынӕй дӕр рахӕссы хъыгдарддзинад. Ӕмӕ уый фӕстӕ ӕрбацыдысты ардӕм иур мӕнӕ Бухарбег, мӕнӕ хистӕр йӕ хуыздӕр зондзӕнис. Ӕмӕ уый загътой афтӕ, ӕрдӕм иу кусарт баластой ӕмӕ загътой, мӕнӕ мӕ сывӕллоны бафӕдзӕхстон уӕлӕмӕсыг ӕмӕ дӕ хорзӕхуӕд мӕ кӕстӕр мӕ сывӕллон мын аирвӕзын кодта, низӕй фервӕзтис, зӕгъгӕ. Ахӕм хабӕрттӕ дӕр ма дзы ӕрыхъуыстон ӕз. Тыхджын дзуар у. Мӕнӕ цот кӕмӕн нӕ вӕййы бирӕсты, уыдон куы рбацӕуынц, ис ахӕмтӕ, ӕрбацӕуынц, бакувынц, кусарт акӕнынц, сыгъдӕгзӕрдӕ бакувынц, Дзуарӕй хорздзинад ракурынц мӕ сын вӕййы, цот сын вӕййы. Раздӕр йой тыххӕй куывтой йӕ дзуармӕ, стӕй-иу ног чындзы цыдӕр кодтой, уырдӕм-иу фӕфӕдзӕхстой. Афтӕ уӕгъдау уыдис, мӕ мӕ фӕнды абон дӕр йо сыгъдау фидар куыд уа, ме куыд кӕнӕм. Адӕм стыр ӕхсызгонӕй стыр бӕллицтимӕ сымбӕлдысты сӕ бӕрӕгбоныл, зӕрдиагӕй бафыдӕбон кодтой фӕкуывтой, фӕкуывтой ӕмӕ сӕхи бафӕдзӕхстой Мадымайрӕмы дзуарыл. Ирон дины тӕфаг афтӕ арфӕ хъардта ирон адӕмы царды мгъдӕутты, ӕмӕ афтид сӕ ӕххӕст кӕнын дӕр адӕймаджы рӕсугъд ӕмӕ фӕрнджын кӕны. Ӕртӕккӕ ам бирӕ адӕм рымбырди, бирӕ дзыллӕ. Ирыстонӕй дзы алы ранӕй дӕр ис. Мыйой у хорздзинад. Гайддӕр ма адӕм кувынц, Цыдӕр сӕ уырны, цӕуылдӕр сӕ зӕрдӕ дарынц. Ӕрбацӕуынц, чи йӕхи бабасы ахсы, чи йӕ бинонты, чи йӕ кӕстӕрты, чи йӕ рынчыны. Мӕ йой у хорздзинад. Мӕ йой схорздзинад махӕн хъуамӕ мачи хала. Махӕй хъуамӕ дарддӕр хӕссӕм мах Нӕ, фӕлӕ ма нӕ кӕстӕртӕн дӕр ӕй раттӕм, нӕ кӕстӕры кӕстӕртӕ дӕр хъуамӕ йой кӕной. Иосифар, ноцыгъдау кӕной.
Азӕй-азмӕ Иристоны фӕсивӕддзӕуон сылгоймагӕй-нӕлгоймагӕй сӕхи фӕдзӕхсынц. Уӕлӕмӕсыджы зӕдтӕм емӕ сын ахъазгӕнӕг уыд уа, арфӕгӕнӕг уыд уа, ӕмӕ фидӕнӕбон дӕр та дзӕбӕхӕй гуыдӕрцуа архиаг ӕмӕ амонджынӕй. Мӕнӕ цы гыццыл сабитӕ ӕрбацыдысты ӕмӕ цы гыццыл сабитӕ фӕдзӕхсынц. Додон уӕлӕмӕсыджы зӕдтӕй фарнӕй хъазын куыд у сӕрвӕхсау зӕгъӕд.
Куырттаты комы рагон заманты цы адӕм цардысты, уыдоны кой нарты ӕмӕ царциаты хуызы ӕрхӕццӕ сты мах дугмӕ, таурӕгъты ӕмӕ кадджыты фӕрцы. Сӕ фарн ӕнустӕм баззад сӕ къухӕй конд дзаумӕттӕ ӕмӕ архитектурон цыртдзӕвӕнтӕ, фӕлӕ уымӕй ноджы бӕлвырддӕр ӕмӕ хъомысджындӕрӕй сӕ фарн ныффидар сӕ байзӕддӕгты ирон адӕмы туджы, сӕ монон культурӕйы ӕмӕ удварны. Уыцы хӕзнатӕй иу ӕнӕмӕнг у, абонон цы диссаджы рагон бынат ӕмӕ бӕрӕгбоны тыххӕй дзырдтам, уый. Цъӕзджиу уӕлӕмӕсыг Майрӕмы бӕрӕгбон у ирон адӕмы ӕнусон фарны,